Imbe jogo nosetimo ni gino. Anotim maneno.
Ni bwana ng'ato noone dawa na bwana. Mm. Iyudo bwana kise chandori omera matiendi mineno ne ne in ga gi pat pat no. Okay, pat pat ni mokwongo go nodhi ga gaora. Chieng' manu dhi moto. Mm. Iwinjo? To ne gidhi gaora. Koro kane gisedhi gaora, mama ube kane nowinjo kesno, nokwongo rodhi omera, norodhi gimoro ma- mineno moro ma every week koparoga. to be samoro pod oparo ni ni yani ni pod akani Mm? in pod akani igoyi machaka kani kendo omera ma ogoyi mondo Nokikethri, kama nokikethri okani. kama okaneno kitemo ni kethri tineno Ok Kech mama ikethri. une mokethore marach
Kitugo. kethori ni dwa chako chiemo hotel kaka neni no magi tang'o ma chiemo hotel Ano tela chako chimo ka jat. Oh.
Urutu ne dhi gi 30 wena we bob. mondo tiek ni mbaka Hey, hey. kakineno wi walo mineno ni nidhiga e video no Mago ni iselalo pat pat ni kuro. Eh. Koro tindi ionge pat pat. Omeri isewuotho lot osechamo tiendi ma tiendi olokore chalo gine. Chalo karot. Mm. Lith tiendi ni Mm. koro olokore chalo karot ka pie. Eh, bocho bocho. Ma kata konyiew ne gi chieng' mane onyiew ne gi pat pat no pat pat go be ok obedo kuom Eh. gi. Seno tielo monindo koni ni eh. Aero pat pat bedo gi koni. Ka chon to wuoche ne wang'o tielo. Wuoche kinde wuoche to chal nade? Wuoche ni ne wango tiende.
Ai, wuoche ok To ito wuoche- To nolosi gi gang'o adier bana, macha ni material man. Wuoche ok bede.
Eh, an Wuoche ng'ama wango nomora. tielo. Wuoche mos, omero mos, mos man wasomogo. Eh, Wuoch nene inyalo Ah. ya ni gin V8, gin wuoch madongo. Ae to gin side mirror moro, iseneno side mirror moro mane mbele V8 gi kani. Eh, eh. Machalo kwajo moro gi mbele cha.

Bi ing'e kaka odiochieng'no ne en godiochieng' mamit e Opato ma pod ngimani. dum opato. Ma dum opato. Kiwuotho godo to iwinjo nyaka dum opato mar adier. Ng'ato kwalo.
Tikwalo gi mana godhiambo ka tugo chiegni. Wana tugo chiegni dum Mami buyu seloyo. ineno gi, Ite be ma ineno in gi. top score. Ineno gi ga nyaka nende. Eh, koro eri Ineno kichako gi- ikwali. Samoro in goal keeper, iketo gi e tie goal. e tiendi kanyo to tiendi kanyo ng'ama kwalo gi yawa ni chon ni nyalo bul kipa kionge ni gloves eh, isopa eh, to lweti koni eh igo ni pap
manyo sa miruwa indugi tisa mabolo chundu kolo koka eh ja no go gloves kose Eh bora kana ibe ni irwa indugi
nuero makogol ana ah, nago gandu kama ne mora kama ne mora moingo kata mana rwecho no okay ngama ne rwayo ngato Eh. Ema ne winjo mamit. Kata iwinjo niya, ka kochopo sa penalty, tiwinjo ni nyathino e to duong' en joklas aboro. Eh. Joklas aboro nok goga pe. pe- Ah, luoro mok Achimo abede Nikech gin gol. gidwa ni girwad ji. Ah, ok abede gol Mama winjo sechego. ka mabeshte ka moko go mbaka ni wagocho kodgi. Mm. Winjo ka ah, bon bon go bo- go mbaka e yo ni ah,

ema gini timore. Wan Aha. wachako gocho gokinyi. Eh, bwana chal kod wanade. Eh, Koro yeah. koro ne chal kod. Saa ariyo wasemonde bol. Ah. Bol saa ang'wen bol ojogo ji. Eh, Chieng' rieny, chieng' rieny omera ma eh eh, ji osegocho ma koro chieng' chami.
joma tek ema koro To dong' piny e pap. bende ochami opatni olal. Chieng' time chami. Eh? Koro the same same squad mane un go giyo. Koro wacho ni bana we wadwa mm. wadwa luokre. Mm. Sinu chieng' moro ma Mombasa cha. Eyero. Motero ga mane ji abal. Abal. Koro samoro for example ne inahero. Amane ah, gima koro met hey. moingo gimoro amora kanyo. Wana gino nwago nyando ka. Ah, nyaka ni many mo. Gima mo kanye. Gima mit kende.
Eh? Nani chegre ma gima mit ma minyalo kata mana winjo mit na en mana ba. Kata mogo ko mit ok diwinj mit no. To kadonje pi kanyo ba. tumanyo chamama chamama en Eh, mafua mane ma- kama magolo igole mo. chakni To sabuno kikawo nade ochoko? tumanyo kothe wan waluokore gi siala Mano mano Ah, seche.
ugolo gi siala. Kata siala golo Wan waluokore buoyo. gi gine. Buoyo mane golo buoyo ne en gine. Iluongo ne ne ni gine. Matang'o, matang'o gine Jolongere ni. to ne luokore gi modhi no. Ochok. ochoki mibiyo hmm.
eh, wanwarudho dendwa gi kuoyo bwana
omera wapim
kane chupa nong'oli niketo ang'o e tiendi an nanyamo mapera